Bi hatina zivistanê û pêlên baranê li ser kolanên Dirbêsiyê, gelo bi van koncal û riyên xerabe wê rengê Dirbêsiyê çawa be? Li ser vê yekê xelkên Dirbêsiyê dibêjin. Bi xwedê law a ji ber vê şerê û ji ber van koncalan a em naxwazin zivistan bi ser me dibe. Bi xwedê a vadî zivistan hat û ev zarokê me feqîr a dirin vê medresê ta çûn gê xwe di avê dimînin. Ma çî re bena dirin gê wan giş dibin av û qunderê wan dibin av. Ma kav çi? Ma e gotin elesas em ê ziftê çêkin. Hatin piçikek qîr hema rişandin û ji mer du koncalik dagirtin û êdin wiloştin. Û ja her serê malê jî herî çêkirine û ja ev heriya ji van şar'a ketiye. Şar'ê me giş koncalin û ev baram ser me tê giş tije av dibe, zarok wer di nav de ne, ne paqijî heye, kezeba me rej bûye, elesas qîr bikin ka. Hatin zeyt kirin û dîsa hewa ji dev verdan giş Koncalê ya Hewlotê de. Koncal û Rêgar di nêviyê kolanan de vekirî dimînin, gelo çara vê yekê çi ye? Ev karîsaya jî ev bû di mehê wê nave kirine. Hîn nikarin çar boriya bînin deynin û zarokê biçûk têkevine jî bi Xwedê wê tê bifetisin bimrin. Niza kabê çawa bikin ev va dayê walla yanî êdî mane heyîrî yanî ez tên wê bên çêkin û Durin bi meha di meha wilo dimîne. Ev bo wextî salek vêya bi qedê û çare jî giş berê xerab in. Bitrol bitrola me ye, zift li ba me ye, lê çima koncal û rêgar ji para me ye? Bi vê nerînê welatiyek dibêje. Bi rastî harê me giş xerab in û çîyik in. Yanî heya baran tê, ev giş dibi devê, derî giş dibin gol. Em mezin nikarin derkevin ji te û xwe jî çîyikê zarok a. Bi zarok derdikevin giş xwe tê dihêlin. Pitrol ê vê mintiqê û qîr a vê mintiqê yanî mazot tiştek kêmî metin e. Îja çima menatiqê dê ji ême xweştir in. Pêvîn ki menatiqê me jî bo kê wan wilo xweş bibe. Şaredariya Dirbêsiyê gazinên xelkê red dikin ku xelk jî bi wan re ne alîkar in. Ez hevala Ruşka Şaredariya Bajarê Dirbêsiyê ne, em qismê bîne û xedemat de em gelek stengî ji me re dihatin ji ber zifta dirbêsiyê bes Ti qeder îmkan me çê dikir û zifta me gelkî baş çê dikir bes hebe kulo cûre hebûn me em ji zîro dixistêne dibû tenî rom diçûn em çêkin jinê me nî dirbêsiyê av vala kirine heval paqij kin me ji wan digot paqij kin ji bo em ji war zift bikin digot heval ma karê we yê hûn bikin ê heval nedibû em ser wê avê em zift bikin. Yanî gelkî ji me restengî dihatin, gelek şekawet ji me re dihatin, çima hûn vê de çênakin, çima hûn vê de çênakin. Heval bes ji cûrê şareeyê re bûn. Ne ji bo ber derya bû, ne ji bo em têxin hewşê alemê çêkin û yanî bi pera bû jî. Yanî eqûd navbêna me û şirketê Qamişlot hebûn me tanî heta me pere dida heta ji me re dihat. Sê du meylon, sê meylon me li vê ziftê danî heta ana. û em naskin yanî me çar sed û heftê û pênc mitro me anî dirbêsiyê tenê me çêkir û anê me telebî dîsa rakir dor di sed di sed û pêncî mitro me dîsa telebî rakirî şerîketê meqûd me di navîna xwe çêkir be siva bû cewê baranê bû zivistan em nema karin çêkin jê Di dawiyê de karmendekî şarederiyê dibêje gelek astengiyên teknîkî li ba me heye û kêmbûna madeyan jî rola xwe dilîze. Ehmed Şêxmûs Radyo Dengê Zelal, Dirbêsiyê.